Апостол Петры дыккаг фыстӕг Фыццаг сӕр Симон Петрӕй, Йесо Чырыстийы цагъар ӕмӕ апостолӕй, нӕ Хуыцау ӕмӕ Ирвӕзынгӕнӕг Йесо Чырыстийы рӕстады руаджы нӕ зынаргъ уырнындзинадӕй чи схайджын, уыдонмӕ. Хуыцау ӕмӕ нӕ Хицау Йесойы зоныны руаджы уӕм фылдӕр кӕнӕнт хорзӕх ӕмӕ фарн. Хуыцауӕн фӕндиагӕй цырынӕн нӕ цыдӕриддӕр хъӕуы, уый нын радта Хуыцау, уымӕн ӕмӕ базыдтам йӕ намыс ӕмӕ нӕ йӕ хорзӕхмӕ ӕрхонӕджы. Афтӕмӕй мах райстам аргъ кӕмӕн нӕй, ахӕм стыр зӕрдӕвӕрдтӕ, уыдоны фӕрцы Хуыцау ӕрдзы хъӕдӕй куыд схайджын уат ӕмӕ фервӕзат тӕригъӕдджын мондӕгты аххосӕй дунехурхгӕнӕг мӕлӕтӕй. Уымӕ гӕсгӕ зӕрдиагӕй архайут уӕ уырнындзинадмӕ хорз хъуыддӕгтӕ бафтауыныл, уӕ хорз хъуыддӕгтӕм та зонынад. Зонынджынӕй уӕлдай ут хиуылхӕцон. Хиуылхӕцонӕй уӕлдай Фӕразон, фӕразонӕй уӕлдай ӕнувыд ут Хуыцауыл. Хуыцауыл ӕнувыдӕй уӕлдай узӕлут ӕфсымӕртыл, ӕфсымӕртыл узӕлынӕй уӕлдай уарзут алкӕй дӕр. Кӕд сымах уыцы миниуджытӕй хайджын стут ӕмӕ уӕм фылдӕр кӕнынц, уӕд уыдоны фӕрцы уыдзыстут ӕнтысджын ӕмӕ базондзыстут нӕ Хицау Йесо Чырыстийы. Уыцы миниуджытӕ кӕмӕ не сты, Уый та у куырм ӕмӕ ницы уыны, йӕ раздӕры тӕригъӕдтӕй кӕй ссыгъдӕг, уый дзы ферох. Уымӕ гӕсгӕ, ӕфсымӕртӕ, зӕрдиагдӕрӕй архайут, Хуыцау уӕ кӕй сӕвзӕрста ӕмӕ ӕрхуыдта ууыл фидарӕй хӕцыныл, афтӕмӕй никуы фӕкӕлдзыстут. Уымӕн ӕмӕ уын афтӕмӕй уыдзӕн нӕ Хицау ӕмӕ Ирвӕзынгӕнӕг Йесо Чырыстийы мыггагмӕйы Паддзахадмӕ ӕнӕкъуылымпыйӕ бацӕуыны фадат. Уымӕ гӕсгӕ сымахӕн уыдӕтты тыххӕй дзурдзынӕн ӕдзух, кӕд сӕ зонут ӕмӕ уӕм цы ӕцӕгад фӕхӕццӕ, ууыл фидар хӕцут уӕддӕр. Уӕдӕ растыл нымайын, цалынмӕ ма мӕ ацы буары цӕрын, уӕдмӕ уын уыдӕттӕ ногӕй уӕ зӕрдыл ӕрлӕууын кӕнын. Уымӕн ӕмӕ мын нӕ хицау Йесо Чырысти раргом кодта ӕмӕ зонын, рӕхджы мӕ ацы буар кӕй хъуамӕ ныууадзон, уый. Уӕдӕ архайдзынӕн, ацы дунейӕ куы ацӕуон, уӕд мӕ ныхӕстӕ кӕддӕриддӕр уӕ зӕрдыл куыд лӕууой. Мах уынна Хицау Йесо Чырыстийы тыхы ӕмӕ ӕрцыды тыххӕй куы дзырдтам, уӕд кӕйдӕр къӕбӕлдзыг фӕливӕн аргъӕуттӕ нӕ фӕзмыдтам, нӕхи цӕстӕй йын федтам йе стыр намыс. Тӕккӕ уӕлдӕр намысджынӕй йӕм куы ӕрыхъуыст, ай кӕуыл аудын, мӕ уыцы уарзон фырт у, уӕд райста Фыд Хуыцауӕй кад ӕмӕ намыс. Уыцы уӕларвон хъӕлӕс мах фехъуыстам нӕхӕдӕг, сыгъдӕг хохыл йемӕ куы уыдыстӕм, уӕд. Пехуымпар ныхас раст кӕй у, уый нын афтӕмӕй раргом ноджы тынгдӕр. Ӕмӕ цалынмӕ бон кӕнын райдайа, ӕмӕ бонвӕрнон уӕ зӕрдӕты ссудза, уӕдмӕ уыцы пехуымпар ныхасмӕ талынджы рухс тауӕг цырагъмӕ здахӕгау уе ргом кӕй здахут, уымӕй раст кӕнут. Фыццаджыдӕр зонут уый, ӕмӕ Сыгъдӕг Фысты пехуымпарны хӕстӕй иуӕн дӕр адӕймаджы хъаруйӕ райхалӕн нӕй. Уымӕн ӕмӕ пехуымпар ныхас адӕймаджы фӕндонмӕ гӕсгӕ никуы уыд, фӕлӕ адӕм сыгъдӕг удӕй разӕнгардгондӕй дзырдтой, Хуыцауӕй цы уыдис, уый.